awm ve zuai anga video siam pahin leh thla te kan la anga ih thlalak te pawh kan rawn ti lang tur anga ila a kal ho chu in in lo lang ve mai thei a ni chuvang chuan video hi min lo en chhuah sak sak sak dawn a nia tunah hian dar sawm leh minute sawmnga vel a ni tawh a no vehicle dawn in ka hria a no no vehicle zone an hmang dawn in ka hria a chuan ka video min lo en chhawp tih tu te inchung ah thar in lawm chu ka sawi leh a ka video te hi-- eng hei subscriber pawh kan pung ve chho beuh beuh a mite ang pui pui ni lo mahse min lo en sak a min lo ngaihhlut sak thin thin tu te chungah lawmthu ka sawi thar leh a a video te min lo en sak zel turin leh min lo share sak zel turin ka sawm bawk teuh a ni kal phawt ang aw. oh gate hmasa zawk hei motor hi an lut thla a ka rit nain min tam lo vawiin chu ahh bikin K three P general conference vang te pawh a ni ang a vei chu an tam lo tlat function hi darhsawmah khan an tan tawh a.

hlawm khawp mai tupum chu hei chin ang aw englo lamah sawn an awm ang kei vani lam hnaihah sawn. Pathian hmel an lo bu lo ang se ni. Hei phei chin ange an lam chak an lam hma in a hetlai hi kan veng ho ka hmu lawlh mai hei thlai la tawh em sawi aw kan lo kan lo intlar ula in lam hma in

Kum tin, Fal thla chawlhkar hmasa ber zirtawm ni chu a ruak ta a. He ni hi sawrkarin Pisa chawlah puangin zofate tan ni pawimawh tak a lo ni ta a ni. Hmanlai chuan.

An la lam lo deuh a, lam tur ho hi an lam thei tep ang. Ka chhuk thla tep thla kan la zuai zuai ang. Tunah hian Maruat hi zai mek a ni. Thla kan la tan ang aw.

A hu hau e na kil a. Nia thak te kha hrilh dan tlua hian kan nei dawn a, lo la dan thei la. Ka rawn sem zel anga kan official te leh ka lai pavilion chei vel mite khan min lo laksak zel dawn nia.

Thla la kual ang aw. Tunah chuan la kual tak tak tawh ang. In lan ve chuan IG account ah hian thlalak in duh chuan min lo be dawn nia aw. IG account keimah IG account ka rawn dang a tah hian min lo be. tawp dawn nia Latan ang a hlawmin thlalak hi a tawp hlawmah hian kan rawn dah ania tunah hian thla lak kual a eng ang ka lo dah zel ang a edit vak lo in sang sangin saw tintlang tlangval changtunu kha. A lak khawp mai thla an lak pui char char. Tlai bawr velah hian a la awm char char mai hi. Kal kual leh zel ang aw khawpa. Mipui karah thla an la char char mai a ni. Ehh. Duang pawn thla lak thei loh kan tam lutuk emaw in puia an nawiin ground chhungah kan tam bawk sia thla duh thusam pawn lak thei loh. Mizoram chi khat tho khual lam kai ngei mek.

Kan awm paih tawh lo deuh a, haw dawn ang. Kan la awm nguk mai. Vanapa Hall atanga dawrpui hi no vehicle, tungkum bik hi ih no vehicle angin an ti a. Hei a nuam phian motor. inven ngai a awm lo maw phei phawt ang aw ka chau lutuk ka vai nasa lutuk a aw phei phawt ang bike dahna lam panga nuam phian mai hei main chu chauh thlak deuh tih mai lo chu tin kum dang a in tlem in ah, a kala te pawh KTP conference a awm vang te pawh aniang a tlem in kan naupang tlang deuh em awh a tih theih tum kum bik chu ehh vanapa hall lamah zawk sawn mizo infiamna ang chi te ehh show na awm tîng ka hriat na chin a an puan ah khan a in nuam phian ti hian kawng a free a maw.

hnih leh minute sawmli pahnih a ni tawh a tawk vel chiah ho hun hi. Tlai an lak sak lawk a nia tlai naupang te hi. Thlak au lak ang che. Hetlai hi an lo ding la. Rawn ding phei lo lo rawh, daihlim ah lo lo khan. Aw aw tah khan. Umm, tawk e. nalh nual tuk va rawn awm chak ve. motor hi an rawn chhuah chiah ni maithei tam tawh khawp mai. duaiin an rawn chhuah nghal hret a ni a kinah chuan sam nasa ngawt ang thlalak umm thlalak ka rawn dah ho hi hei edit loin a ni dawn a chuvang chuan a mawi lutuk thei lo mai thei amaherawhchu duh palh te in lo awm chuan-- ka IG account hi ka lo dang a tah hian min lo be tawp mai dawn nia edit edit neuh neuh nen hi chuan a rei dawn tuk a maw video edit leh chhung nen thlalak edit leh nen chuan a rei dawn tuk a chuvang chuan a ro tawp tawp in ka rawn dah ka rawn dah ang um ka park na ka thleng chiah ka awn vat awm hmel fa khaia chhuava har dawn ve.

a zia deuh e tih chuan an ho vang vang tawh ang video te hi ihh tlai ah emaw zan ah khawih zawk zawk a rawn upload vat tum ang a min lo en chhuah min lo en sak hram hram. zel turin a video te ihh min lo en sak tlam tlam turin ka show meh bawk che a ni. A then kan haw laiin a then tlai lam a lam chi ho an rawn kal ve leh a kaih awm loh. ka awm ve paih lo a ni e. Ehh lam din thar kawng hi a sawi duh tu one way chiah bawk si lo a, amaherawh chu tui a a hmang tangkai te tan chuan a tha phian a amaherawh mahse kawng hi teh si a maw one way lo lo se a chho zawng hi kal phal chuan a chhuk zawng hi kal phal lo se.

Mihring kalna turah te kan tlan tawh ve. Vawin chu kan hrettir tlang turah ngai ang. Thu thiam loh mahni lova e. Ka kawng zir loh a ni e.

Kallam kha chuan chhak lamah hian an dah lo si mawle. Chhak lamah hian two wheeler an dah nasa lo ni e, hei hian min ti zam ve bawk a nih hi. Aaa an ziah ta a. Eheu kha chu. kan kan thianpa ktp a kan in hman pawhi pakhat hian eheu tih hi uar la duh amaw kan hrat zo vek tawh. kum dang ai keimah chuan nuam ka tilo tin thalai thalai aiin tleirawl tun tun chawp chhuah kut chu an tam zawk a ni keimah hmuh dan chuan ka zel phawt a. Tunah hian dar tum leh minute nga a ni tawh a, tawpna siam dawn ang ho chu video bik atan chuan he eheu chu chu video aaa bik atan chuan ka tih zawng kha ni seng chuan-- eh eh duang pawn vawiin chu sawi leh sawi hlu ih mahni ah hian phur na tlem lutuk ka mu ka kan kut kal chu thlalak pawh chu bakah naupang tih te tleirawl an tam lutuk avangin thla duang pawn ih tukum chu kut bikah security an that loh ber tlum a nih ngei maw tak an lo ti mai mai a thianho ang chuan. chuvang chuan thla pawh duangin lak theih loh a ka lak ang chhun chhun te tih hian ka rawn dang a ka thlalak rawn dah ho hi profile in ka rawn dah tih kha min lo hriat sak bula edit lo in aw chuan lo duh emaw edit atan a duh in awm chuan ah hei eh description ah hian keima ig account -- ka lo dang atah hian min lo dm pawp mai dawn nia thlalak duh ihh in thlalak a lo lang palh a nih chuan aw chuan tun video bik atan chuan ka tih zawng kha ni se chuan ka video lo chhir tu te min zava in mang tha mut tui ni hman nuam vek uleh bye bye u.